Agago district otieko dwoko chen chiling milion mia abich gi piero abich te gi chalim pagamente man Kiloni Consolidated Fund omer gi tiko no michul michoilo tij manyien i ot yat man Patong Health Center fo nomelo tij mayot kom gin piero abichiel mokene i mwaka lim madong tika tung mwoko eni obekel botin eni matut ki jim moken mapol pin man ayeyub miloko ang'e ma ocwiny

Agago district kotieko duoko woko chiling milion mia abichiel gi piero abich momre gi tikere michulo e lotij miyot kom gi daktari i Patong Health Center for i mwaka lim ma tye ka tum eni. Lopur mapol ma gipito labolo, mwanyi ki kokoa ma gitye i Lira district igi pe yom pien ni mono aloko lok me piny tye ka balo matek. Kit me pur i kare man,

i kwir ma kibibolo i dwe manyen.
About the money which was being given by the government for the preparation for LC's elections and the LC2 lanen wan luo television amori ajuli ben kaneno yup me lok ang'e ma ocwiny ni tin ni ceng adek nende piru ang'wen me dwe miya abicel i mwaka alye abiro piru bicel an nyiya sande akumo Gamente e metedeer ma agago district otioro duoko chen ne chiling makar milion mia abichiel gi piero abich igicha lim pagamente madit nge bero pek iker me chwero tich mokene manyien man daktari omer guti gen pier aboro iot yat patron health center fo kidong oriere mokene matie en e district enoni Cente man gamen no miyo me chulo je moken ken tiye mo chara chulo tich manyen kedong bene chulo je moken mo dong chul man odurwe gamente

Ma lubbe ki lok pa oto, distrik man pe obedo ki kit me coyo dano kit ma mitte kwede me doko lumemba pa dul man pien ni mono nying ma kicoyo bot gang kal me gang kal me lok kom lutic i lobo Uganda pe gumoko jo magi ni gucak tic eng pi distrik me Agago. Nok pa lutic me i ot yat man bene tye ka diyo matek rwom me miyo kony me yot kom i ot yat pa Tongo Health Center four.

Dong lub ma kit man ma pe otimme ni dong bene kelo lworo mapol i kom jami ma myero kilub me neno kicoyo dano ki dong peko mukene ma bino i lok kom me miyo tic nyo kony ma mitte bot lwak ma ite dero kadi mono gamente otyeko medo woko cente ma kimiyo pi jang tic me yot kom i lobo eni ka gia ki bot gamente madit me lobo Uganda pi dicrik ducu.

Co luot me apar ki dong wilo bongo i kin jami mukene mapol ata ma mukene bene gitiyo ki cente man me cako biacara wek kibed ki gin mo ma gitimo calo weyo kwo lacoc pa wan luo television man david magere oloko ki bulu magi ma ikwo ki loko mucoko yugi ma gin gicaro ki mukene ma igwoko ki lengo pa dano ma gitye i gulu city en kelo ripot i kom adwoki pa kwo ma kit man ki dong kit ma kwo pa bulu ma gitye kwede pi gin ma ikwo i gulu city Man boma ma tye i kom malo me lobo eni. Kadi bed ti peko me yugi pud tye gin ma yelo cities, urban centers, municipals ki kabedo mudongo tutwal i lobo Uganda ki Africa. Gulu bene ti i kin cities ma gitye ki peko me yugi matek atikatika ma kadi city council otute ki yogi ducu, rwom yugi nyo dit pa yugi ma lwak kelo woko ka maleng ni.

Tero kede chingi nyo kost me lweny kwanyo yugi ki kin lwak tye ka diyogi kwede kun en tye ka ka ma en rayo rayo iye yugi gwoko ki yeko i Kawunda Liberation Ground ka ma gin tiyo ki lutino agur makato pyera abicel woko i Gulu City pi tiyo tic meno. Yugi weng iromo mention uh, plastic of all different types uh,

En bero tyero ni gin gikelo yugi ka mapatpat ka ma dong gin giciro. I kare mukene jo mukene pe giye ni gikwany yugi kun nongo gitye ka konyo yweyo piny nyo cleaning environment. Ento dano mapol pe giniang i komgi. Ineno ni Cleopatra atimo ango? Ng'ano furu donyo ka tij meno dwe achiel ang'ech kono otero ne tije pe yot pian pol kar gi tiyo gi kem gina chol. Be pa gini edi chini ku bet ni olu to wati ki gino mo mo atimo. Hmm. Pian ko be ni kiro chel kwa la chili ali ba chel bon ngar mo ki bi goyi ki mire. E ake gino kan ye ma mili. No no be ma loyo. Ana. Ada no be ma loyo. Pian ke ner mo bi bi ni bedo kan. Ne itika tini tij ma migi. Wiu bu wilo ki ngo mi ten gang. At least ne ti confront a boy ken weri ni. Lo bero gang no tam du ata i wi. Eri ne ti yenyi cheni ma migi ma me ka ngaro mo lo ki mia mia ni ngo. Ki pere ye. Da no gi no ti ka ti ma migi kera beri ni ti ni ne kwanye lo e kwem. Jebe ma migi. Ki bene

pi tyelo korgi i yo me miyogi yugi ma nongo gigamo yugi i yo me agonya dok bene gunengi ki wang maber ka gicwalo luticgi i kin piny ka raa yugi. Piny ci mogo nenogi ki wang maraco, pien gitamo ni i kare mogo nongo gucito ka kwanyo gin mo mukene kun nongo gucito ka coko en yugi-ni. Pien botwa kany wan pe wawilo gin mo mapat i yugi bikos wan wangeyo ngo ma obedo yugi.

Waneno pien yugi ma ineno wacoko gi ni eni. Nam chalo yugi ni eni weng' ni yugi ma tye i community kono. Ere can ti kai. A jo ma gubolo bene can ku waromo differentiating ni eni Mr. Okel aye obolo. Yo eni ni Ajok aye obolo. Yo Beatrice aye obolo ni eni ni. Yo gwok Miriam aye obolo ni can. Pien gin gitiyo tiyo tic pa lwak.

Lok ange i One Luo TV, David Magere i Gulu City.
Chik pagament me lobo Uganda chimo ni mola tit pagament ma ti romo keken ma nocek timo kwero miero yalo ene kabaleng en to ki gulu district lo tit ma pe kar pasen pier abichel ego yalo ni gi pi mwaka lim ma tika bino ene kun e, man IGG

Kawadire law man Ilira district city polo pu ma kipyero jami wa ila bolo mwanye ki dong kokoa giti koko matek ni mono duki mara jama loko lamwe piny ti ka balo matek loko pu ma megi ma polo dong bene peke ya kiti ki dir ma oromo me ke men ki aduki me aloko loko me piny eni lo pu ma gimyero pyet kokoa ki jami mukene we mwanye ki wen mono pol kane jeng kom kot ma chwe pyet kene ento ngec me kar man ti ka loke

we carry bottles of water, I mean jerrycans of water, and we go and fill these bottles manually. Then you know water these plants manually, and that has been helping us while we look for other alternatives. Mili Akelu la fu me Ebenezer fam ma tye i Lira City dok piro bene kokoa wajo ni fu kum kare ni mero wayo be twolo pien ni aloka loka piny tye ka doko raj bot lufu. Kokoa mito pii ame an kita me pii put pe kan

Supe achiel ber loko pi. Ichabi achiel ka onyi riyo. Actually, ka onyi riyo. I spent over 250,000. Eti ka onyi chiel, bala mana uma cha onya dip. Each stem 10 liters. The only beauty of it in Akwao alego pam bala remo mo. Akone ting ting swam i swam jani ping. Te pooling water na ka ping chari. So dongo ate dongo employing jani community utino. Nebe dongo onya onya onya. So monthly reducing I was spending like 70 to 80,000.

Opu tiawelo kokoa e chentegi. Gamed pete supply tiawelo e chentegi. Gina me wano timo konyo kedo pu kokoa obedo extension service. Omiyo gi menono. Kata oro to poto pur, oro dwaro menono. Ka pur gochi ma mito tamo omiyo menono. Ka pur gochi mtia mito kudo ngawa miri tim memiyo. Kudde pe yelo ko kora mere wan omiyo tam me nono pe o miya pur cholo gin noro. So omiyo kita mo pur ta pur ka koko ayi lao kita chole kita yi ta chole. Tiye unique pe rwata kita region no kene cha pien o tiyo supervising ki closely me neno ni gino tiyo.

Piem man ma otimere e gedo me Mayog Hotel me Tiya Pac Municipality kono obino bedo ki kare me gwayo cukule a ma romo aparcel kun tiyere cukule me cinia medo kede technical school ducu a me Tiya Pac Municipality kede a Pac District. I adwogi me piem man kono me Mario Seed Secondary School obino bedo ki kare me loyo nulanyo piem man kun ote bedo ki kare me tero mon me milion adek ka me dul man obedo ki kare me yubo Otin kwan kede opwonye ma cukule magi gin kono otito ngo aber kede gin ame gin otimo ni mano obed kede kare me timo akwaka okop me dong pyem no pwonyere me ICT. Eh, yuba mo yobo ni kira neno kede pire tek total pire tira ni potia donga donga ah, pien by the time agina donga tu mo ha pire yo ye pire de pire anu gi orang ti yo gina me kele gen chene ken gen gen kai ni cha hakki kede computer chon Iteng'eyo kit remedy developing applications kata systems kita neno tino tegire kenye ira motiyo chene ira mobedo bosi kene kene kede uh, ichawa niene kede dong peng ti kede uh, mieri bet ko ngata mera onungo ti kene kene apati bedo ngata mera omoyo ti ka tin nama oketo chunyi ye kom program yen abeda tin nama enu en ngo kwero nungo ti kene kene ira motiyo chene mera kene kene pero ok bedo dok omoyo ti in fact bedo tin nama miyo joti an government so

Aco Daniel Arwaya ma obedo kono ICT officer me dul me Nurin i jange ma apac en kono dang obedo ki kare me tito tyen kop ango miyo gin obedo ki kare me katu ote yobo koro pyem man pi otin kwan me cinia kede technical school duca me tiya pa di ah ono miyo gi gino ni miro tim gini ame gino mo miyo gino timi miyo ni ikana gino ya yo kabera gino obedi yere muongi ni peho ah ame tiya di yugi kin pacho kacha

yore me kwan yore me yot kom uh, yore me tiyo biashara kede yuba ni uh, pe abedo ka pidi na ken yuba ne bibedo mwaha mwaha uh, mwaha ni pur bedo mwaha wa ma chakki me timo kode yuba shala man uh, jo ame okonyo wa ye obedo dulla me lo kopi kom uh, uh, miyo max nyo lobo kopi kom punyere me ticing amotu ya lungu ni yubitab Ye man na me kono no berke kara me gwayo ye jo apola ta mo ya etwa ping kono bino neno kit ma otino technical kede chini a tye ma obedo kede kare me nongo ngec kede keti tic ngec me aic tye ma obedo kede kare me pwonyogi kede i cukule papata ma gin obedo kede kare me kwan iyere kono dok Dr. Wilfred Namaya na ma obedo Deputy Executive Secretary me dul me Ubitap ma obedo tye kunaya en kono tito nenogi miyo kod yuba man bedo kede kare me timere i Apac District.

E lwak ma gin oko en me yot kome oyat madit me kabara ma idu district gutuko dongo dur ma tek ni mono lutuko ma ngecer kun ngane oko en me yot kom tutwale mon ma kibar gin kar me nywal gi tike me kipeko pien lutiet ludir me oyat man penyo gin me chulu cente gin wai ni mon ngejo mega tini mo oyat man mer gin ngi kony me nono pien tie oyat pagamente ente gi tike wu ma pol ni mon kare duju ka mon kibaro gin daktari penyo cente kibot gin lutuo Lok man obiyo ni kar me leyo tam ki lwak ma ngat mo oyubu aye obedo ka ome ka bara ma ido district man Haji Swalik Waswa ma olok ki lwak ma ikin gang i kom kit ma oyat man tiyo kwede ki bene kony ma gin ginongo ka ce opore onyo peko mo tye wek kinong lagam kacel me ilo malo rwom me tic yot kom niya ki ot yat madit pa lwak ma tye ka bara ma ido district man ot yat pa gamente Michael Onyie Tikunu

Mon tye abino kan giyudo i tyero me nywal. Okay. Do in ikele gilinge bala be oyaro tere sheta. Mm. Ibore yange. Do nane sano na tye penyo dwali rwacho be. Liame gini tye kede kony mora bed gini twero konyo kede dano no. Di oko tichi kome. Di do Gini chien mere cha jok ochulo gi ang'o mito cha chieng' sande an ati church gi otie gonya simu kuno be nano tie dago mito yang'o chiwoda moro do nani pod odok mona mogi ma chata chien do nano dagi tich kome idoko dano ti rach

It's through these barazas that we get to know some of the challenges that we have and we find solutions to them. Tutumijugi oberia becho yoko itiyote biba tutumijugi becho tutija richo ye ukala unyu MSD yamo tutumerekega akorjogi kamiri be yibe ikanti jaricho akati yamo be un ma wiko mna ya uno neno ya mko liya mitona kamaro neno bala jaricho ya mko matini the challenge here

That means I'm the admin, that must stop. Warakao, this must stop. Ayi jo turu ya tuo, kuri ket kop no kani. Mai kol onyinge, piwan luo TV, ikabir maido district. Kadong wacero i West Nile dul ma kikero man dul ma lewe ye lobo Uganda otiko dong kati ki kit ma ye man bolo kwi pi kansil ma piny man wegi kome se acel ka ryo baworo kwede ki dong kansil pa mon i kwi ma tye ka bino man i dwe manyeni dul man dong bene otiko cwalo lwongo me coyo lutit ma gubidoro ye man i Rome sub county ki dong i parish i kwi man lok ma obucakke ni dipiri wa abic me dwe abicel ma kicwalo kor lok man woko

Wawegi kom Elsa achiel gi dong kansil pa mon i rwom madong piny loyo man ki te dero. I lokke bot wan Luo Television, won kom Elsa achiel me aye Birisel Mateo Nzivu Ward ya Arua City man Charles Nguma owaye ni mon ecek ni gamente obo tiyo matek dok bene eyo ni mon gamente me lobo Uganda do otiko miyo lim pi kwi pa wegi kom Elsa achiel ma obo konyo lwak me moko tamati i kom lutela ma opore.

But since I came into the system, it was not my force alone, but I said it is the joint work we have been done with the people in my cell.
Ayibiri ticharo matiki dano alib aryo miya abic pyera abicel wiye aryo i kom meno miya abicel pyera dek ocon me bedo lubol kwi ma gogo bolo kwi engo ma do obedo won kom LC acel pi mwaka aboro Ti ki gen ni mono kibidwoko en ka tic pien ni tiyo ma kor ticce leng pi lwak ma gitye i adwolle. Ki tungcel, Michael Ezoa ma tye won kom ma LC acel me Ocholini Cell i bunyu wod i te pati nrm owaco ni mono pati ma mege tye tic matek dok bene tye ki gen me dwogo cen ka tic pi lwak ma i area-ni i nge mwaka apar wiye abic.

kidok pɔc i miya aryo pyerabongwen wiye abicel ma gitye atera me bolo kwir. Kwir pa wegi kom mil ca acel ma kibolo ma gikkene obedo i mwaka alip aryo ki apar wiye aboro dok kibedo ka medo kare me bolo kwir man tere atera pien gang kal onongo pe yat ci ki lim me yubo kwir ni eni. I kare man dong gamente otyeko miyo ciling bilion pyerabic wiye abicel me yubo kwir pa wegi kom mil ca acel ki dong lutela me kancil pa mon.

Kawawero ko malo melowo Uganda, dul ma kiluwo ni Patriotic League of Uganda nyo PLU yo machak tin go bedo ker ma miyo tela bo dul pa tela manyen ma kiyero gin ka joma chon ilo tela pa David Kavana dongo tiyo owa ki office ikino tela mo ken mapola tani Speaker me Parliament Jacob Maxon Obotha yo bedo wela wora yubman kama kimiyo tela bot twala fadil

Dood moko chik miluwo Uganda man Jacob Maxon Zuboth ayub bedo ngat ma obedo wel awor ayub man oleg ni mon ripe ki dong wor ki nene ki lubo koti ti kome ayub bedo tye te dul me Patriotic League of Uganda man PLU ite tela pa MP me Tingei County man Fadhil Twala ma do odoko won kom madit ayub ma kigamo ye tela tini i gang kal pa PLU Martin Naguru i Kampala.

Bol lutela macon ni karan madit ma megeyo obedo David Kabanda ma dong ote oweko woko tela kun Spika opako en matek ni okero gudi matek me tela i te PLU. I lok ma mege i yub man lub kor won kom me PLU man Michael Nua Gira Kaguta owayo ni mono ribbe timo kisa ki dong tic matek aye omyero obed tye wek dul man odong i yo ma opore.

Nyo gire owaye ni mon otele ma pol kidong pera mokene obedo tye dok ikwa ye kisa ni mon otele ma nyon mege cake guri matek kun no dano weng gitiyo kace ki cwiny madit tutwal me neno ni mon kitiyo me miyo cwak i kom PLU. Mobilizers, those who are demobilized and uh, maybe they were disappointed, please forgive us. You know, it's a new uh, organization. There are a lot of mistakes, but uh, we promise that we are going to improve. Karan matika we kotela ite PLU man David Kabanda. Ayo bedo latela ma acel mukwongo i te pye liyo dok ki pake en matek pi tiyo tye ma pigi tego me jingo kero pa dul man i Uganda.

and trust he has put in me. The flag of the Republic of Uganda, as patriots we defend the flag and the flag of East Africa which goes hand in hand with the flag of Uganda.
Achoke man bero bet kadan ma po likina yo belo dier gamente rom minista kini dier mukene madong ite party PLU kebene man lalup ko won kom madit pa party man Michael Nuwagira ma oyuak nying mano chairman Toyota kidong e kin minista mokene mago bedo tie aye Honorable Balaam Baro Gahara e kin mokene madongo lotelo adin men go bedo tie e yup man ma opong wiye woko e gang kal pa PLU matin na guru ni. Pe wan Luo TV, ania Sandia Kumo. Ilok ang'eya me biacara yub me gedo kabir me timo biacara ma kiluwo ni mon Rosary Mall ma mobiro tie Gulu City de kar mano oi pasent piero ang'wen kulo tich ma obutero chiling bilion adek ton abich eleki miyo bodul ma kiluwo ni mono Zip Construction Company Limited

Onen ripot kuom lugang'ia biashara kibor Christopher Nyego. Project me gedo Holy Rosary Mall ni kiyabatie ni nda pier dek achiel me dwe mia apar e mwaka mokati kun ne Archbishop me Gulu Archdiocese man Most Reverend Raphael Pimon Wokorach ayo kero guri me chako gedo ni enim. Kom tich kome ochak e nindo apa wiye adek me dwe mia ariyo e mwaka ni eni. Project man gen tye ni lim ma oa ki i lim ma parish acel gwoko kony mene oa ki bot jo ma gimiyo kony ki lurem ni dongo lobo ma gimito teno kor yub ni eni. Padi ma loyo Holy Rosary Parish man Reverend Father Eric Justin Uma owaye ni mono oyie opo kabedo me timo biacara man gen tye ni obokelo lim maber twat ba ot lega dok wabed ki jami mapol i kine tye iye kabedo me tiyo man wire kacel nyo nyo banking hall kabedo me cato wil kabedo me cato yadi kabedo me cam ki dong dukan mukene mapol ata owek dano ma gitye i paric man ki dong paric ocung kene labongo jenge i kit me tiyo lim.

process says will help us to complete this project. My appeal to you, my dear brothers and sisters, this project is meant to help in the evangelization of the ministry of the church. Kadi uma bene wen mon kace yopo ti nyopo gedo man otum gen gitye ni mon ki wi kobo woko jang centenary bank ma tye i gulu city dong bobedo en i mol manyen-ni

Etii mchel mane MP Pamon Maya Moro, Distrikt, Lusi Akello ochieke mi miyo chiling milion abich me konyo yupni eni kom cawa meno cot omiyo chiling milion aryo.

Be lwak pa Lukristo an amito pwonowu an Nya Paelem Robinson atye project manager me yubo uh, kacat madit man ma kilwongo ni Parish Mall ma tye Ole Rosari Parish. Uh, gedo man wan wacako i dwe me aryo i nino apar wi adek. Gedo ni ena ni opwo te uh, dwe ma romo abiro. Watye ka neno ni no ba i nino pyeraryo wi abiro me dwe ma bungwen

En aye me woto gin ma kiwaco i foundation, jo i woto foundation oterowa kare tutwal pien ni wanongo bur mogo, coron, bur yugi ma oterowa kare me nene ni ah, watiyo iye weki gedo li eni ocung matek. Gedo man kitiyo pune i nge Old Rosary Church dok tye i Laroo Pece Division i Gulu City. Gin tye nongo dok ka timo biacara madit ki gin madongone loyo

i Alepto in Laon Sub-Region, i Kitgum, Nwoya ki Gulu City, man i Acholi Sub-Region, i kin tim, i kin kabedo ma teams ma megi nyo clubs mi dongo bun tye iye. And we had a meeting macalo leaders ma giyero gi ni manyen ni, wabedo ki meeting i tax center ma wabedo ka goyo budget. thieth ma miere gi gi gere kere ke ne en thieth yo mi developing clubs watie under Uganda Boxing Federation and we're doing budget wado ngo so wadi ngo so mera tubo kiro nem kemi and okay di kianda ko keta do met So uh, mano michwale e wot ofis madit Kampala. yes do mi chwalo we are just waiting for it report gi pol.
Figa u nyoro nga budget u weko to tem tic maber. Figa wa onyoro 47 million iye. Meno me tic pi kare marom mene mwaka mwaka. Ah, gitye mo yearly. Bedo bedo jog budget pi yearly gere. Ino ni Gulu Boxing Club kacel ki Uganda Boxing Federation Northern Chapter achievement ma guno madit i mwaka man aye tuku ma megi ma gin gutuku

Gin gitamo ni lim man bikonyogi matek tutwal pi konyogi wilo jami mukene ma mitte, cwalo tuku, ki timo jami mukene wek bene gin gunong gin ma ilo cwinygi i tuku nyo motivation wek tuku meno omwodi i remogi. Lok angeya i kom tuku i One Luo TV, David Magere.